Laro dog tic onyo position. Laro dog tic, laro opic ki omeru onyo ki lameru is not the solution to the problems ma kaka tye kwede. Laro opic ki omeru onyo ki lameru ma nongo in itamo ni ka in aye tye i opic kwica ci dong nongo jami ber loyo ma lawote aye tye i opic kwica. Laro tic Pe tye gino mo ma dong rac loyo laro tic ki omeru onyo ki lameru onyo ki dano ma wun wua kwedgi kacel i dog gang moni onyo i dog cere moni. Tic ma wan watye ka larone kekenwa eni, ma i planning me neko wa omeru, i planning me neko wa lameru pien nongo ibyeko ni ka ngati moni dong otoko onyo dong in i implicating ngati eno nio ma dong ngati pe tye ki access me bedo ki opic enoni peke dong ki access me dog tic moni eno ma wun wularo ni ci dong ibiko ni nongo dong ityeko peko pa kaka enoni goba i kom lok kikome mapol lutela me i Acholi pe giwaco bot dano lok kikome tye ni kadi ka bed ni wan wakoko tic ma wan macalo leb, wan macalo kaka, wakoko tic kun wawaco ni tic peke itwa pe kitye ka miniwa tic. Ci kom lok dong tye ni Jo ma tye ka gengo wan nongo tic ene lutinowa ma cwinygi col ma dong gibiko ni ka dong pe gin ci myero ngat mo dong pe obed bene ki tic. Ka dong pe gin ci myero ngat moni dong pe obed i opic, ci dong myero ngat moni pe lwak oye. Pe lwak omar, pe lwak oti kwede, ka dong pe gin. In itamo ni gin-ni dong ka pe in onyo ka dong pe wun ci dong twara obedo peke. Lakit lok caro li eni ki tam caro li eni, en aye oweko Pol danowa, kadi ka bed ni lutinowa ma okwano dwong, pol lutinowa peke i dog tic pi lakit tyen lok-ki eni. Tam cara mukato lacu ni ka pe dong wan, ka pe dong an, ci twara obedo peke. Twara acoro larok mo ata aye ocito iye. Kombedicawani daa tye matek tutwal i opice mapadi padi ma lutino leb tye ka larone i kingi keken gi labolle i NRM kombedi cawani i NRM kombedi cawani. Watye ki tam caro ma opong i cwiny dano ma inongo ni ngat ma ominne aye olwongo ni omera bin, bin watiyu kacel wek wakonyu paco. Jo ma kilwongogi alwonga me bino me konyo kor luwodigi ma tye i opic wek kinen kit me konyo paco komedo cawani gubino ka lweny me woto lumegigi ki i opic ka neko gitye bene neko gi ka dong pe giye a onyo kitim kit yo mo keken ma twero implicating omegigi ki lumegigi ma tye i opic dok i cawa ni wek gin aye gidony pien ka ce gin pud peya gidonyo ma gin aye taking over ci nongo kony ka bino me tic kacel ki lwak kany nongo konye pe omyero gin aye gibin. gibed luwiye ka wek giye ni dong gio. Man tam caro. Amito awac botwu ni an macalo bot mego tim pol kare awacciwu jami ma wun pe wuneno dok bene pe wubiko ni nongo an aneno but ka dong akelo ka maleng ci wun dong wucako ngido iye. Wan macalo leb omyero watute ki tekwa. Me acel kong wapenyo wiwa ni wel tic mono wel tic ma dano i Uganda kany mwaka ki mwaka tic ma nongo tye available ma ki advertising pire. i National Television tic tye adi wel tic ma ki advertising ki loko pire i television ki loko pire i radio stations ki coyo pire i gajeti onyo news papers ma padi padi up to ru piny kong wa peny wi wa tic tye adi i Uganda kany. ma kicoyo pire mwaka ki mwaka, ma wun wubedo wungeyo ni mwaka eni wel tic ma kicoyo pire en. Mwaka manyen wel tic ma kibicoyo pire nen calo rom birum man. Ka dong wupenyo wel tic ma kimiyo kare ki kare mwaka ki mwaka, ci dong nongo tam moni omyero obed i wiwa ni i Uganda kany,

Ticce itute iye kwer pe inongo, pi tyen lok ma bene wan pe ongeyo. Ento dong tic moni ma dong eni, tic moni ma dong dong ci dong nongo kiuko iye dano-ni, tic ma dong dong ci kiuko iye dano-ni. Pingo wun macalo lutino leb? wan leb instead of lweny i kom lameru wek pe onong tic instead of lweny i kom omeru wek pe onong tic kadi ka bed dong omeru nyo lameru bene onongo tic o dong tye i office instead of in cito ka lweny me woto eno ki i komme ni ki i office ni pingo pe wacako tic ki wiwa i yo ma malo i rwom ma malo ni ka kama dong lawutu onyono iye tyene o so long as dong moje tye ka o paco omyero in dong ici nyon tyeni ka mapat nongo dong mitte ni instead of wan me lweny pien ka in ilweny me woto mero ki opic in aye idonyo ci nongo pudi igoyo cet odo nongo peya imedo wel lutic. ma tiyo pi kaka nongo ineko meru in aye dong idonyo ma nyuto ni apokapoka ne pe there's no difference en wel moni ma nongo noki ma myero wun wumed wel ameda ni wun dok wutye ka neko jo mukene ka wek wun wudony no difference in fact nongo dong nongo odoko worst aye instead me planning me woto ngato meno ki office nyo timo rungula wek kibal tic ngato moni in dong ket wangi I dog tic ma ineno jowa pud peke kwede, tute inongo ki tung kwica, li eni dong tye ki tic, pe dong iwoti. In itute inongo ki tung kwica, pe bene dong kiwoti. Jo ma tye ka bino manyen dok gu-setting their eyes i kom tic mukene manyen nyo macon ma wan ope iye, Ci wan ocito ogagge ku wapong woko, tung kuca bene wan, dyere bene wan, tenge ca bene wan, ka tyen kany bene wan. Nongo moc tic eni weng bino gang. Lienoni en aye kite Lurok tye ka loyowa kwede. Tin. abeloko lok matego ma pol lokwane obicito i wacap gurup ma megwa ma kilwongo ni dwon labol kwir nino ki nino ka ipuk yeny wacap gurup ma kiwaco ni dwon labol kwir enoni WhatsApp group ma in ibinongo lok mabeco kwai lok ma dul mukene ni pe giloko lok ma wan oloko piwa kenwa ma lokke pe bino i wi ngat mo ento dok dano copying en lok ma wan oloko ni en aye gicito ka lokone i forums gi so in ibinno I dwon labol kwir, dwon labol kwir forum, dwon labol kwir WhatsApp group, bin noko i dwon labol kwir platform wek in inong moc lok wek dong kadi ka ngat ocito ka nwoyo en lokwa ma waloko kany-nyi cito ka nwoyone dong i canal mapat onyo i forum mapat nongo in aye ibedo lakwong winyone ki kany. The first consumer me lokwa wek obed in. Tin watye ki lok matego, lweny ma tye i ot aye nrm, kite ki yero ye me structure ki jami mukene mapadi padi ye mapadi padi bene pud tye ka bino. Wabi loko lok mapol i dwon labol kwir forum. An apwoyo wu.